Yo nɔvi lɔlɔwo mi do gbe na me sia me va gbe nkeƒe aƒa la dzi ŋkɔ nye nye dem ne nya me ye ne va mɔ jija gba na subscribe ne subscribe na ma video kple ame nɔvi ele veve ɖe akpe dada na ame yiwo le video ma kple ame yiwo le subscription wɔ le comment ŋlɔ le video te ahan me be fie ye nu ƒe ta dze be mianɔ nu srɔ̃ Nuka dze be misrɔ le ƒe ya me? Eƒe gbɔ me ɖe ɖoɖo ka miawɔ ɖe eŋu? Mikɔ kem aƒa yi le fiye ʋu mɔ to axa dzi nam yatae ahan bi area me ya mele. Nuyi me be mafia egbe ya nye etsi yi le fi kple glase. Etsi yi le fi kple glase eya me di be makɔ fia nu. Aha! Magblɔ na wò be, ne melé etsia ɖe asi miniti atɔ̃ ɖe, magblẽ naneke le ŋunye o. Egɔme nye be kpekpeme mele tsia si o. Abɔ alɛ mekɔ abɔ nye fiflae. Ne melée sigbe ɖe, mawɔ naneke o miniti atɔ̃. Ewo, mígblɔe be gaƒoƒo ɖeka kɔ yie nye ŋutɔ mada aƒa ayɔ be nova kpe ɖe ŋunye. Vevietɔ, nɔ mekɔ naɖeke kura tsɛ o. Nɔ mekɔ naɖeke o, kɔ asi gbalɔ kura tsɛ ɖe. Menye nuvie o. Eya nye nu yi medi be magblɔ na wòe. Menye nuvie o. Etsia ɖe mesugbɔ o. Vɔ nu yi medi be magblɔ na wòe ya nye be, agbakpekpe. Yi le eme ɖe, nàde kɔ ƒu gbe le fea me hafi nàge ɖe ƒe yeyea me. Enu yi mele gbɔgblɔm nye be ɖe, etsi le nua me ɖe, eya nye gbe, kuxi yi ƒe nuɖewo kple ame ɖe dome. Wòdze be nàte asi le eŋu ne wò luʋɔ ɖe ne wòakpɔ dzidzɔ. Mègalé ame ɖeke wo nya o. Mègatɔ be Ame ɖe neva kpɔ be ɖe awu yi medo ɖe ya dze sigbewo be womedoa awu sigbewo. A subɔsubɔ yi mi le wɔwɔ ɖe ale yi wowɔ subɔsubɔ nye ya ao. Megatɔwo, le yevugbe me magblɔ be megana ame ɖe neva validate wò, ame ɖe neva kpɔ be ɖe ede alo womede o ao. Agbakpekpe yi le mewò ɖe dekɔ ƒugbe trɔe. Ne etrɔe kɔ ƒu gbe ɖe, etsia nye ame trɔ kɔ ƒu gbe, kpekpeme megale esi o. Ne nakɔ agbe yeye, nakɔ exɔ̃ yeyewɔe. Exɔ̃ yiwo ekpɔ be exɔ̃ ya mana ŋgɔgbem ɖe, da ɖe asi le wo ŋu ne nàkpɔ ŋgɔgbe. Ele simple and short. Da asi le amea ŋu ne wò nàkpɔ ŋgɔgbe. Exɔ̃ ɖewoe ne le wo ŋu. Agbedewo tse ne ɖasi ɖewo ate ŋu aƒo ɖe agbe si le ma. Nu yi meva mafia egbe eye anye be etsi me kɔ ƒu gbe fifi la ɖe agbakpekpe wònye le lãme na wɔ le dzi wɔ ɖasi le ŋu enya yi le wòkpla ame ɖe dome ne ate ŋui yɔa miawo kple mia dɔ nya do ne wòmate ŋui o ɖe wò ɖasi le nya ŋu. Wò dzi ɖe menye nɔƒe na like don't make room megawɔ nɔƒe na vevesese le wò dzi me o megawɔ nɔƒe na ame aɖe be neva kpɔ be ɖe edea alo medea o ao nobody should validate you validate yourself do what pleases you nuyi adzɔ dzi na wɔ wɔe ne wò dzi nevo da agbe na ame sia ame eƒe yi gbɔ me ɖe megage ɖe eme kple vevesese o ge ɖe eme kple dzidzɔ nɔvi lɔlɔ̃ wɔe mianɔ kame.